Алим, сәлам. Сәлам.
Менә без 4 ел элек шунда очрашып, Гафель ТВ дип, шундый бер яңа видеопроект башлаган идек. Ул вакытта менә Сабадагы бакчачылык өлкәсендәге проблемалар хакында сөйләштек, парклар турында сөйләштек. Әле менә шушы Гафель гаилә компаниясен төзү планы белән янып йөргән идең. 4 ел вакыт узды менә. Нәрсә үзгәрде һәм нинди уңышларга ирештең?
Чынлап та, бу дүрт ел эчендә күбәбер үзгәрде. Сеңгә әйткәндә, безнең безнең гаилә компаниясе буенча инде без үзебезнең юлны табып эшли башладык. Ул беренчесе инде безнең шул команда бара. Теге юлы синең белән сөйләшкән вакытта ул интернет аша без гараждан сатып ятаек. Исеңдәме теге гараж, янда итеп, самый кызык вакытлар инде хәзер инде безнең үзебезнең кибет барлыкка килде. Садовый центр дип әйтик инде, бакчачылар үзәге. Э, Шунда инде без хәзер интернет команда иң күп сатулы интернет аша. Э, теге елны без бу кибетне ачып җибәрдек. Э, кибет инде ул ишек дип әйтим, эшли. Но андый юк, теге без көткән доходлар китермәсә дә, Э, барыбер да э, ниндидер үзе бер реклама буларак кешене чакырырга җир буларак әйбәт тора но барыбер да нинди объектлар төзелде монда менә безнең без төзедек э, безнең бар инде кибет анда хоз товарлар бакча кирәк яраклар сату җире анда безнең бар инде гараж шулай ук анда инде алма агачлары ниләр һәм безнең декоратив агачлар өчен төзелде Ә, теге притенка дип әйтә теге күләгә ясалган җирләр. И безнең хәзер инде ә, планда тагын теплица төзү, җылы теплица. И безнең тагын менә бу яңа здание без хәзер утырабыз. Бу инде аудитория итеп ясадым. Ә, ясадык. Бунда инде без бакчачылык турында һәм инглиз класслары буенча, теге инглиз нәрсәләре буенча укытулар оештырырга хыялланабыз инде. Чөнки без аңладык, кибетне эшләтеп була, хичү шул һәрбер атна саен ниндир яңалык эшләсәң генә. Күпме акча тотты менә шушы, күпме чыгымнар китте шушы бакчачылык компаниясен
Бу безнең смета ясадык беренче. 320 мең акча кирәк дип әйттек инде без. Төзелешкә.
Төзелешкә инде шушы.
Бу моның күбесе шып итте документлаштыру, чөнки син участогың мәсәлән син участогың бар бит инде. Ул участокта сата алмыйсың, сиңа кибеткә, янәсәгә күчерергә тиеш категориясен. Аңа бик күп акча китте. Но Җәмеңнән бер өч тапкырга күбрәк киткән дә. 900 мең.
Ә? 900 мең. 900 мең барды, барды. Юк, бардыр, бардыр. Мин балай сразу әйтә алмыйм. Монда гел кереп, бусын үзем эшләдем, тегесен башта да эш башлаганда акча юк, хатын белән икәү иттек дә, материаллар, ниләр. Ну, күбрәк шул шул Тирәләр бар, күбрәктер хәтта. Ну, бер миллионга якын. Ә бу яңа зданиелар белән бар инде, әйе. Бер миллионнан артыктыр. Әйе.
Агачларга, менә бу товарларга, продуктларга күп микән? Безнең э, безнең шиктем аны сөйләргә микән, белмим теге. Йо, безнең бөтен нәрсә официально, без инде бөтен җиргә учетлар куйдык, ниттек. Менә садовый центр үзе генә э, ну

Аңа да юк та. Әйтәм, санап булмый. Санаганы юкмы?
Юк, саныйбыз инде аны, әлбәттә саныйбыз. Ну, хәзерге вакытта э, компания үсә. Безнең безнең хәзерге вакытта бер кредитыбыз да юк, бер нинди әҗәтебез дә юк да, шул бөтенесе үз көчебез белән. Безнең э, бу оешма только үзенең рентабельность белән күтәрә. Менә без акча эшләдек, Төзедек здание, мәсәлән, акча эшләдек, менә җир алдык, мәсәлән. Шулай гына бара. Товарды, инде мин барам да гына инде товарны рассрочка бирегез инде дип сорыйм инде, да. Миңа әзер генә ә бер бирегез инде теге. Шулай гына эшләнә. Төгәл санап бармыйсың әле. А? Төгәл санап белмим. Мин дисең әйткән ачу акчаны э, бик жаратып та Мин хатын алып бара бөтен акча эшләре. Мин эшләргә генә жаратам теге э, э, сметалар ниләр төзергә, конечно, мин анысын үзем эшлим, но былай теге Төгәл бөтен акча хакын хатын апара. Безнең гаилә компаниясе бит. Мин безнең шулай бүленгән. Минем тормыш иптәшем инде апара бөтен бухгалтерия, финансы якларын. Мин инде клиентлар да эшләү инде мине. Шулай бара. Шуның өчен мин теге дөрес цифрлар әйтмәскә, Магадәйне. Али, менә син быел Бөтендөнья татар конгрессы оештырган эшмәкәрлек җыенында катнаштың. Рөстәм Миңнеханов пленар утырышта, аның катнашында узган очрашуда син авыл шартларында ничек заманча бизнес оештырырга мөмкин булуы хакында сөйләдең. Менә нәрсәдә чагыла ул синең заманчалык? Интернет заказлардамы, башка технологияләрдәме? Менә сөйлә шул хакта. Әйе, ул ул нәрсә килеп чыкты, ул теге бездә бит беренче Э, без теге елны бу э, садовый центрның ачылышына э, почти ике йөзләп кеше җыйган идек инде аннары соң безне керттеләр теге ак калфак оешмасы килеп китте йөз сиксән кеше и безне инде ак калфак килеп киткәннән соң теге журналистлар ниләр и безне конгресс татар күреп алды һәрбер җыенга безне тоже чакыралар инде без анда чыгыш ясарга тиеш түгел идек Ул чыгыш ясарга тиешлекне э, менә бер көннән соң гына әйттеләр. Сез як миннән сайлай президент каршында чыгыш ясагансыз бармы? Мин әйттем, юк, күргәнегез бармы? Мин әйттем, юк, күрешкән дә юк, ну, мин күргән дә юк бит инде теге алай э, теге. И без инде аны дөресен әйтеп аңлап та бетермәдек була, ничек чыгыш ясаганны да чыктык та сөйләдек инде тормыш иптәшем белән. Аңлык та ничек бар шулай. Безнең потому что өйрәнергә итә вакыт аңа. Әлбәттә, Авыл җирендә эш эшләү ул минемчә менә теге ул выгоднырак дип әйтик инде ул ул татарчасын белмим теге чөнки чөнки безнең авыл җирендә безнең логистика гына бар да машинаны җибәрәбез кайтарабыз ул расход булып тора но ул барыбер дагын бетерә чөнки безнең казанда ачсаң ул беренче хезмәт хакы зур Димә, анда э, вопросларны озаграк иша итәсең. Менә бу бит документальный ул бит бөтен нәрсә учет бара, теге аны э, и э, бездә менә мәсәлән Сабада әйтим инде, ул жайлырак эшләнелә. И шуның өчен мин менә уйлап карасаң да, мин анда нәрсә аңлатасым килде, менә вот ты 3M да шундый зур компанияләр бөтенесе менә Икеялар, ниләр, алар бөтенесе авылдан чыкканнар бит инде, әйме? Чөнки авылда ул ничектер башлану. Мин шуның турында сөйләдем. И әлбәттә инде ул э, интернетны мин анда күрсәттем, чөнки интернет ул мин үзем дә хаман да ышанам, что интернет ул ха киләчәк эш инде ул. Чөнки интернет заказлар синең тулы бөтен заказларың арасында күпме процентны тәшкил итә бу? Мин менә бөтен алмагачлар ниләр сатуы буенча ул 70% э, инде ул интернет аша сатыла. Кайлардан заказлар килә? Безнең э, безнең бар инде э, ха Арча әкренге итә Казан Казан Әлмәт. Безнең хәзер совместный закупки дигән нәрсә килеп чыкты. Бу инде Нумалар алалар да безнең белән бер условие итеп, җыелалар, анда мамочкалар дип әйтә, алар җыялар. Әлмәткә моннан китерәсез, җитерәсез. Юк, без без без апарабыз складка, складтан китә Әлмәт, әйе. Анда складтан китә Әлмәткә, башка бөтен җиргә. Анда уже бер оешма шул безнең товарны тарата үзе. Безнең алар бар, и интернет үзе заказ, шулай эшләнә ул. Э, без без вообще ул башланганда э, без бик күп продвижение акча түли башладык менә интернетны безнең гуглларда беренче урынга чыксын дип ул бик кыйммәт ул дөресен әйтеп аена утыз меңләп тора кырык меңләп тора да ул минимум дигәне син чтобы менә теге сине сразу язуга син чыксын өчен бер заман мен әйтәм бу эшләмәй и э, нишләп эшләмәй чөнки безгә звонок звонитар звонитар без отвечать итеп бетерә алмыйбыз да ул кеше аласың теге ниндидер сорау сорый Безнең возможность юк аны сорауларга җавап биреп бетерергә. И шуннан без инде таныштык, менә шушы совместный закупки дигән нәрсә, мамочкалар. И алар инде безгә без аларга определен условия бирәбез. Алар алар аркылы заказы итү выгоднырак бездән сайттан алганча, һәм алар заказны җыя да безгә бирә, и без ул заказны оформлять итәбез, җибәрәбез. Ну шундый Э, нәрсә инде оештырылган әбер рөстәм миңнехановның реакциясе белән сезнең бизнес проектка анда Анда теге көлдердем инде бер тапкыр. Анда теге анда чыктылар күбесе теге грантлар, ниләр турында сөйләделәр инде. Мин анда э, юк, сорамыйлар да инде алар теге мин сельхозны анда грантлары ниләре бар икән инде. И мин чыктым да инде э, эш башлаганда мен әйтәм менә э, мин дә шул мәйтәм костюмнарны киеп Казанга барган идем әйтәм теге. Яшендәмеки Казанга барган идем. Нәрсә, акча белән нәрсә, ярдәм булмас микән хөкүмәттә чыгып бер нәрсә булмады микән? Әйтәм, туры килмәде. Кайттым да, әйтәм, хатын кешене сорады да эшлик инде дигән идем. Анда бөтенесе туктап, көлеп. Көннәрнең бер көнендә инде без тормыш иптәшем белән бер фикергә килдек, үзебезнең бер гаилә компаниясе ачарга дип. Бу инде безнең нинди максат, без агач үстерү буенча питомник төзисе килде. Ну, вакытта безнең бер Акча да югы, җир дә югы. Мин инде аптырагач теге шушы кәчтүмнәрне киеп Казанга да бардым. Теге мен әйтәм берәр программага, берәр нәрсәгә эләкмәгән микән дип. Анда мин туры килмәдем инде. Кайткач, әйтәм, тормыш иптәшемә әйтәм, мен әйтәм, кәчтүмне сатыйк та эшлик инде без дидем. Шуңа хәзер шуннан соң инде без
Яңа фотография көлләр инде. Ел Шул интернет аша сатуны итте инде ул э, хуплап алды дип әйтим. Сабада бизнес ачу кыенмы?
Э, алай мин анда чит телендәген тапмамын әлбәттә бездә э, менә мәсәлән күпмарага бардык без э, тормыш иптәшем белән инде анда теге счет ачырга инде И анда без обед, обед ашарга булдык Кукмарада. И ну мин моны ерактан барып җавап бирәм, чөнки и без анда кердек, менә центрда булган кафеларга керә. Берсенә керәбез, туалет аша кеше тегендә пешерә. Монда без 6 нчы кафены гына таптык әйбәт. Менә тәмле ашатты тәндә. И андарысын бер көнне менә монда дус малайлар белән сөйләшептән Кукмара кешеләре э, монда машина ремонтларга килә икән сабага. Мин шаккаттым да. Минемчә, э, менә мин нәрсә әйтәсе килә, сабада бизнес ачырга Авыр. Чөнки син фасадыңны согласовать итә, сиңа комиссия киләме? Таләпләре күп. Сиңа әзер булырга тиеш. Теге әгәр ихтияр көчең булмаса, менә мин бүген ашып карыйм әле дип, алай ашып карап булмыйдыр. Юк, шулай да шуның өчен дә безнең менә э, менә любой э, нинди менә любой кафега кер, сабада, бөтенесе чиста, тәмле була. Любой кибеткә кер, аның каршында чиста ни була. Бездә просто ачып карау ул булмый. И һәм нәрсә әйтәсе килә? Безнең ул э, минемчә яхшы, да, то есть бездә теге э, ул бит инде э, бизнес ашасы килгән кешеләр күп бит инде ул. Менә миңа да күп эндәшәләр. Те, ничек аша, нәрсә теге эштән китеп мин дә үз эшемне эшләр инде дигән кешеләр бар име? Но саба Ның бер зур плюсы бар. Әгәр син шушы бөтен нәрсәне узып итәсең икән, менә сиңа э, сиңа ниндер, мәсәлән, э, менә мәсәлән даже глава сине реклама йөртә может. Менә уйлап кара, мин мин нәрсә инде глава, бернинди дә отношением юк, да? Но ул әйтә, менә сиңа узып все бизнесны башлап җибәрдең, ул бер җирдә җылышта әйтә, менә бездә Бер егет агач сата, бездән алыгыз. Бу бит зур нәрсә, да, то есть. Син менә шул яклары бар. Ул бөтен нәрсәне. Менә ул документлар, оформлениелар белән күп вакыт китте.
Э, ел ярым. Әле хамам хамам бара. Нәрсә бара? Ну, оформлайтын итә. Ул җайлы ту, ул закон гел үзгәреп тора, нитә, ул бит водка кертергә кирәк, нитергә кирәк, ул э, авыр нәрсә ул. Бу ул Сабада гына түгел. Мин өчен Сабада башлар. Мәсәлән, Казанда түгел, башка районда түгел. Мин Сабаны жаратам, чөнки, һә, бик жаратам. Мин, э, мин экономистки әйтәм, шутлыйм. Шәһәрдә ниндидер стартап, ниндидер бизнес башлау, ул э, зур хата. Авыл җирендә башлар. Э, ул менә э, зур гына хата итә, шундый күп менә инвестицияне карыйсың, Казанга, зур шәһәрләргә нинди зур акча тыгалар. Мен мен уйланып үзем, мен аларны да авылларга тыгарым, чөнки авыллардан чыгарга тиеш без. Менә карасың, Икеялар, ниләр, мен тагын кабат. Ой, триемнар да, беләсеңме син теге бөтен нәрсә? Алар бөтенесе авылдан чыккан. Шәһәрдән чыккан бит бигәс.
Алим, синең монда эш бүлмәңдә берничә фотография, сөйлә әле, әнә бу кемнәр һәм нинди кешеләр сине ничек? Юк, бу минем, бу минем эш урыны бина, шунда эшлим мин. Бусы, бу американский фотография. Бу мин Америкада эшләдем, менә монда күрәсең, менә бу иң авыр эш булды шушы. Мин шуның өчен үземдә тотам теге нәрсә генә башласам да ансы эшләп була дип. Бусы инде алдагы планнар турында хыялланып утырам. Бу Америкада теге Канада белән Миннесота границасында. Бу инде минем кумирлар. Акмулла Хадич белән Нурлан Михайлович булар теге Урман хуҗалыгында иң күп эш эшләгән кешеләр, шуның өчен алар гел миңа теге бар эшлә дигән кебек торалар иде. Чөнки урман хуҗалыгында мин кама урман хуҗалыгына кызыксына, но ул теге ничек дип әйтим, канга кергән дә гел Тора инде, гел сорау, сораулар тора, миңа сорауларга җаваплар эзлим. Э, минемчә, иң күп эшләгән менә бу Сабаның иң теге иң Саба районына күп эшләгән һәм районга һәм урманнарга эшләгән кешеләр менә шушылар инде. Мин аларның тормышларын күрәм дә, үзем әле вообще тик утырам. Шуның өчен Бу инде минем эш урыны. Монда менә мин проектлар ниләр ясыйм инде. Китаплар. Монда пока безнең күченү этапы бара теге. Шуның өчен генә барда. Бу минем коллекцияләр инде, бу монеталар коллекцияне битә. Теге американский. Бөтенесен дә җыеп бетердем инде. Монда а, бусы менә кызык. Безнең монда үзгәрешләр. Бу безнең хәзер. Монда бездә не булды нәрсә, не предвидено, монда га теплица и артка тоже бер теге. Менә сез кунакка килгәч, чәй эчеп утыра, там бер җир ясала. Буса киләчәк. Киләчәк видео өчен. Киләчәк. Алай дисәң дә. Монда китаплар, үзенчә шул урман, урман.

Монда инде безнең шулай инструментлар да менә сатыла теге. Кирәк яра инде.
Менә 4 ел элек без төшергәндә әле Сабада парклар юк дәрәҗәсендә иде теге мәктәп каршында бер иске агачлар Корган агачлар үсеп утыра торган һәм парк бар иде, ә болай бөтенләй юк дәрәҗәсендә иде. Менә дүрт ел эчендә Собада чыннан да парклар буенча вазгыять үзгәрде. Ничек бәялисең?
Соба хәзер ул чит ил. Мин, мин, мә Европага күптән түгел барып кайттым, мин вообще бернинди аерма күрмим. Безнең Сабаха нинди матур парклар, нилә, да, на берсенә безнең. Безнең э, теге юлы ук мин әйткән каркас, теге бөтен нәрсәсе бар. Ну, хәзер безнең бөтен трот, э, теге э, тротуарный дорожкаларны ясыйлар. Ике коляска узатын әйтеп ясыйлар. Ну, безнең Саба матур аяк елдан ел. Хәзер Син ландшафт дизайнеры, ландшафт дизайны белгече буларак яхшы бәялисең. бик яхшы. Нәрсә җитми?
Ә? Нәрсә җитми? Безнең Сабадамы?
Әйе, яшелләндерү буенча. Юк, безнең хәзер Саба полностью елдан ел яшелләндерелә. Ә, җитәме? Э, җитә, җитә. Безнең хәзер безнең хәзер туризм җитми. Безгә туристлар кирәк хәзер. Әгәр менә шушыны э, хәзер поддержать итеп торыр өчен, менә ел саен аны шундый хәлдә калдырыр өчен безгә хәзер керем Кирәктер дип уйлыйм инде. Мин өлешә әйтмим инде да, безнең ул теге туристларны чакырырга кирәк. Нәрсә күрсәтеп була?
Өтерләшеп күрсәтеп була, тагын нәрсә күрсәтеп? Юк, юк, юк. Безнең менә хәзер мин Инстаграмда бер-ике тапкырган инде туризм турында. Безгә күп язалар ха. Менә Сабада конкрет нәрсә күрсәтеп була? Хәзер Сабада мин менә мин менә мин сөйлим. Китермисең бит инде аны. Менә бу мамонт сөяге шушы. Юк, менә мин минем минем минем маршрут инде да. Менә миңа хәзер кешеләр кайта, миннән сорыйлар. Минем маршрут беренче мин күрсәтәм паркны.

Китәбез Сабантуй җиренә. Сабантуй җире вообще кешене шаккаттыра инде. Мин башта ук әйтәм, гольф уйнасагыз киләме дим, гел. Инде гольф инде вакытта. Анда виртуальный гольфлар бар. И баш атлар күрсәтәм, атлардан шаккаталар менә чит ил кешеләрен, менә Бельгиядән кайтты, Канададан кайтты. Нинди тарихи урыннарны күрсәтергә мөмкин? Тарихи урыннар белән авыррак. Менә без хәзер инде э, мин бик каты эшлим аның өстендә, менә Өтернәс, э, Өтернәс тавы буенча. Анда без инде макетлар ясадык, да баннерлар куеп, нитеп, аны ничектер э, э, авыр авыррак әле пока бара ул эш дип әйтәм. Менә Өтернәс э, безнең Соба Сатыш авылында мәдрәсә ясалды. Ул тарихы бик әйбәт. Теге интерактив доскалар ниләр белән. Мәдрәсәдән ислам дине музее. Әйе, әйе. И ул анда инде тагын безнең тарихи җирләр бар инде алар, но аларны кеше юк, менә үзем генә авыр те, аны бит тоже ул бит не дополнительный инде. Тамашачы өчен Өтернәс ул Өтернәс, ул Казан ханлыгы яулап алынгач татарларның шунда күчеп вакытлыча кирмән ясаган урыны. Әйе.
Без анда велосипед әйрибез. Гел ул бик матур җир инде. Э, анда бит инде. Анда аңлатырга кеше юкмы? Аңлатырга кеше юк та, э, аны шик дип әйтим. Просто без хәзер менә хәзерге кеше, менә мин как сатучы буларак, мин әйтәм, безгә визуально воспринимать итәргә кирәк. Просто барып анда агачны күрсәтеп булмый. Безгә дә инде баннерлар кирәк, баннерга басып былай селфи төшерендә, нәрсә төшерде. Шундый нәрсәләр булса, Әгәр дә менә ничек булган анда, да, булмасын ул теге андагы кебек фотография. Просто элек сиңа музей шушы э, туризмны үстерү өчен. Миңа гатуе мин.
Менә үзеңә проектны. Йо, менә мин мин үзем шутлап караган идем. Мина, мин мин уйлаган идем, шушы бизнесны менә шушы нәрсәне туризмны башласаң, бер э, бүлергә кирәк. Мин бушка эшләп караган, бушка эшләгән, күпме тавыш чыкты. Акча әйтәм инде, йөртәм дә. Бер автобус кирәк әйбәт. Менә автобус аларга. Әйбәт VIP автобус теге. Инде комфортно булсын өчен, бәләкәй. И зурын инде монда аренда алып торалар Рамазаннан инде ансы, да. И шушы йөрү кирәк, и безгә сувенирлар кирәк. Менә сувенирлар. Ну, автобус инде тора бәя инде ул. И сувенирлар ясау. Экскурсовод кирәк.
Экскурсоводларны э, кешеләр менә э, менә экскурсовод монда әйтәсез икән. Экскурсоводлар бар ул, әйме? Э, монда бит менә инде бушка эшлим аны, да? Ничә ел инде бушка? Миңа бит акча теләмим пока. Кеше сразу акча турында уйлый башлый. Менә экскурсоводлар килә да, "О, акча сорау" ди. Ну бит туризм башланмаган, әйме? Монда 200 кеше килә, 200 кешедән килгәндә дә аннан бит акча сорап булмый пока. Ну, өйрәнергә кирәк бит инде. Ә, ә кеше менә э, менә волонтерлар бигәс. Менә аны башлап җибәрергә, шушыны сөйлим әле мин, бушка сөйлим әле дип йөрүчеләр юк. Тегел менә ничектер матери... материалныйга борылып кала, и мин инде кеше белән Мин бит инде анакай итеп, миңа түлисе була бит инде. Мин шуның өчен мин әйтәм, ага, үзем генә парк итәм. Ә мин монда шунда, менә 4 ел элек сөйләшкәндә әле без гади халык турында, сабак халкы турында сөйләшкән идек, аларның бакчачылыкка булган мөнәсәбәте. Күбесе әле яшелчәләр, помидорлар, хыярлар утырта иде. Чәчәкләр утырту әле бик аз иде. Менә нәрсә үзгәрде шушы 4 ел эчендә? Саба халкының гади менә кешеләрнең бакчачылыкка мөнәсәбәте ничек үзгәрде? Менә мин хәзер Менә шул дүрт ел эчендә мин уже бер җиде бакча беләм. Әйме? Ул бик кыйммәт уровеньда булып чыкты. Ну, алар аны акча түкмәде, алар менә поэтапно теге адым-адым белән эшләделәр. Башта разбивкасын ясадылар, анда газон ясадылар, анда агачлар үсеп бетте. Ил хәзер менә без кыйммәтле миллионга ясыйбыз бит ландшафтлар, әйме? Нәкъ шундый уровеньда. Кешеләр чыга. Хәзер инде кеше каршы якка сорый башлады. Урамның каршы ягына сорый башладылар. Э, теге кешеләр итә, э, үзгәрә. Хәзер бакчачылык үсә башлады хәзер. Кеше газон күп алалар. Менә безнең в основном газон сатабыз хәзер. Газон урлап сатабыз. Ну, бит инде күренә, что кеше бәрәңгесен бетерә, газон сата, ясый хәзер. Шулай бит. Ну, минемчә, тагын бер 10 ел и безнең нәкъ Польшада кебек бөтенебез дә матур бакчалы ни булачак дип уйлыйм. Ну, теге Ну, э, мин инде теге мактанып әйтмим, минем белән сөйләшкәннән соң кеше бары бакчасына чыгып булса да карый инде теге. Теге мин авылгыл өндим инде бакчасына. Проектлар төзиме кешеләр башта? Э, мин проект төзергә өйрәтәм теге. Әйтәм, зонага бүлегез башта. Нәрсә, ничек? И шунда әкренгә башлагыз дип мин өйрәткәлим. Алим,
бакчачылык бит инде ул, дөресен әйткәндә, яз, көз, ну, һәм җәйнең бер өлеше инде мәшәкатьләре. Ә, кышын син йортлар төзисең, әйме, белүемчә, агач йортлар төзисең. Ничек кереп киттегез аңа? Ул бик кызык хәл булды. Теге минем бер э, теге гел э, постоянный бер клиент бар дип әйтеп инде. Ул инде хәзер бишенче өен төзедеме инде. Һәрбер өендә мине теге ландшафт ясарга чакыра. И бу бер заман э, соңгы өе инде моның бурадан, ну шул клеоны брустан, тек клейләнгән тактаны шундый клеоны брус дип аталган шуннан төзелә. И моны подрядчик белән нинди проблема чыга, психлана, әйтә, и бу инде миңа әйтә, мин шул дөрес вакытта дөрес җирдә булдым мин. Бу килде, те подрядчикларны куды, короче, бар чыгып китегез. Монда и яртлаш бетмәгән, беткән, ну шундый менә состояниедә инде. И бу әйтә, мине күрде, все, Алим, төзеп бетер ди. Мен әйтәм, и төзүне бит. Әйдә, башкасы булгач, ансы да була инде. Синнән, син, синнән була ул. Әйдә, мин хәп кеше эзләп йөри алмыйм бу эшне бетәр. Төзеп бетер ди. Мин инде юк дип әйтелә дә булмый, чөнки ул минем күп альбомнарны шул кеше бирә, имән. И мин ничәдем, кайттым да өйрәнә башладым. Полностью нәрсә, ничек төзелә, видеолар карап инде полный менә ике атна гүр шуның белән генә инде. Янда инде бригадалар карый башладым. Кемнәр, кемнәр. И без э, тегеләр ел буе төзегән өйне ике айда, ике айда уңады. Кешеләр таптым да төзеп тә куйдык. Бу шатланды, нитте, нормальный булды. Кстати, шуннан акча кергән акча белән без моны эшләдек тә. И ул аннан соң мунчасын бирде. Мунчаны да төзү ди. Мин хабура тавра кирәм, мин тиз генә Кировка чыгып киттем, Кировтан тавып. 3 айда төзеп куйган идек. Вообще күз шапма кулы ничек ди. Без чөнки яңа әгүрләр белән әйтәбез, пружиналар һәрбер бураны пружина белән тарттырып, нитеп, ул бит стяжка ясый. Ә, бура өйне төзисең, ул 7 сантиметрга төшә тагын. Менә син тәрәзәңне куйсаң, 7 сантиметр өстә итә. Тәрәзәңне өстенә куеп куйсаң, тәрәзәңне ватырга мөмкин, да, шуның өчен. Ә аны хәзер стяжкалар бар, тиз генә тарта. Без шулай 3 айда. И ул вообще шулай уверенность кертте инде. Аллага ничәгә төзегез?
Э, без теге елны э, та бер өй төзегән бар инде, 240 квадратлы өй төзегән бар. Монда 140 квадратлы. Сабага саба теге арендный жилье төзедек. Һәрбер 3 өй төзедек, 72 квадратлы. 140 квадрат метрлы йорт күпмегә төшә? Күпмегә төзисез? Менә мин әйтәм, бер квадраты хәзерге вакытта менә бүгенге көннән под ключ бөтен менә син керәсең дә бөтен торбалары мебельсез 34 меңнән дә ким булса бер квадрат метр без эшләмибез. Миңа выгодно түгел. Менә бер квадрат, безнең менә агач өй, синең идәннәрең була, э, синең була отоплениең, суың, бөтен нәрсә безнең 34 меңгә төшә. 34 меңнән, ну, күбрәк тә булган уже. Кайсы бер өйләр, мебельләр, ниләр белән алар күбрәк тә төшә. Но бахар 34 мең безнең менә ул лимит, безнең Ә аннан да эшсез булса, мин әйтмим. И без алабыз только э, под ключ инде. Менә бөтен нәрсәләрне эшләсәк кенә без алабыз. Ай, ай. Бөтен нәрсә өчен ай. 5 миллионга якын була 140 квадрат метрлы. Бу агачтан өй зато. Син бу газер бит, син кердең дә ятып җоклашында, ну җылы нәрсә бөтен өй готовый өй була. Каршы ягын без Беркайчан да теге ташлап китмибез, бөтен каршы ягын отмосткалар ясап, теге чистартып, матурлап китәбез. Инде әле үземнән бер 3-4 агач та бүләк итә. Менә бу 34 меңгә квадрат метрга бу ишек алларын төзекләндерү, аларны яшелләндерү, газоннар кертү, төрле декоратив агачлар утырту каралганмы, юкмы? Юк, юк, анда кермәгән. Без просто тигезләп, матурлап кына китәбез, тигезләп кенә китәбез. Хәзер әкренләп менә каркас йортлар төзели башлады, төзелә башлады. Каркас агач йортлар. Шулай да әле ул бик киң таралмады. Менә ул бит чыннан да бер яктан эконом вариант, икенче яктан шул җылы, башка бер йорттан да әллә ни аерылмый торган йортлар. Ни өчен әле ул бездә киң таралмаган?
Кеше аны төзи белмибез да. Менә мин каркасный домларга күчәсем килә хәт төзи башлауны. Мин инде беренче Кешегә төзегәнче үземә төзергә дигән инде. Без хәзер өй төзедек. Җир алган идек монда Килдебәктә. Янда мин 52 квадратлы өй төзедем. 52-58 квадрат инде. Каркастан. Менә Америка ничек күреп кайттым, чертежларына кайттым, менә шулай итеп төзедем мин аны. И монда җып-җылу. Каркасын да үзем төздем. Бөтен нәрсәсен үзебез, полностью үзебез төздек. Ә монда мин 58 квадратта туалет, душ, 1 2 3 Өч бүлмә, бер зур фойе. Бу дача Ну, урыны кебек инде. Әй, мен аңа гостевой дом итеп төзегән, кешегә кертәсе килми, үзем торам янда хә. Мен мен аңа бик комфортно, мен кунакка чакырырмын анда бик нәрсә. И ул э, вообще ничек дип әйтим, жып-жылы. Менә котел мин 30 31 34-тә торды. Менә температура итәбез, безнең обычный өйләрдә 60-тан 60-тан артадан инде. Жып-жылы. Да, ул мин Технология. Әйе, без без инде кулландык иковаты, Да, бер тышкы ягына кулландык теге ОСБ плита, анда була инде нәрсә теге каплавы. И безнең ике аваты, эчке яктан блокхаус. Ну, то агач ике бегене. Вот. И шуны ике аваты белән тутырып, җып-җылы, бик рәхәт, һава бик әйбәт.

Син 24-26 меңгә биш менә моннан әй нәрсә Мин сиңа җылым, 20-15 кә дә төшергән микән теге? 15 кә төшмәс инде.
Әй, әй, әй. Но отделкасы янда берничек тә үзләре эшли алмыйлар. Аны син бары үзең эшләп китерә тиеш инде отделкасын. Бу бит монда ничек тә әйтү каркас җылы була инде ул. Менә кирпич бит, моңа кирпич аны җылытып бетерергә, да, ул агыр инде. Агач ит, тоже җылы инде ул. Ул минемчә каркас өйләрне без нәрсә пока эшләмибез, чөнки безнең материаллар бик лаек юк. Менә чит илдә кебек материал. Менә кипкән такта без кулланабыз, да, кипкән такта каян табасыз? Ул кыйммәт, аны аны бер стандартка кертсәк, минемчә ул эшләнәчәк инде.
Али, менә э, шулай да бизнеста нинди проблемалар бар? Менә бездә бит Татарстанда финанс кризис та әле күптән түгел булды, 2016 ел ахыры белән 2017 ел башында. Сиңа йогынты ясады менә шушы проблемалар?
Бездә шул йогынты булды инде. Э, Татфонбанк ябылуы Безнең анда э, контрактлар төзелгән иде э, бер хөкүмәт белән инде теге. Янда реквизитларны алыштыру бик авыр инде. Татфон банк ябылды. Анда акчада калган инде, акчасын хәзер менә кайтаралар буга инде шулай. Теге.
Юк, полностью кайтаралар. Менә хәзер. Безнең анда калган где-то 100 меңгә якын акча калган. И тагын әле теге күчкән Арада калган, ну алса кайтарып булмый диделәр бугай анысы. Ну, 100 мең. Ну анда вообще кызык булды. Э, мин әле вообще анда Алла саклады инде. Э, бер э, объектны эшләдек без. И ул заказчик безгә полный сумма сразу күчермәкче. Аның просто акчасы и шул ел ахырына кадәр күчереп куям дигән. Монда бит шул 2016-2017. И бу Тапмамага күчерә тише, зур сумма, целый бер объект өчен име. И бер заман мин үпкәләп бирдем. И бу ахырдан юк, күчермим, аванс кына бирәм диде дә инде, күчерде инде. И без аны ничек материалларга сәбәп күчереп калдырдык. Аяу э, бу бит яңа яңалар каршыланасың, әйткәннәсең. Нинди сумма иде? Ә?
Нинди сумма иде? Анда сумма э, миллион алты йөз бай, где-то шундай сумма я. Шуга күчереп куярга тиеш. Ел ахырында шо ел мин үпкәләп йөрдем, әйме? Ничек күчермәде инде елны шулай үпкәләп. И бер заман ничек күчермәгән? Күчермә, күчергән булса, акчасы калган булыр инде. Әй, анда инде вообще авыр булды. Кая шот ашырга? Ел ел башы акча ел. Счет ачып булмый да, теге тат Ак Барс ачмакчы, анда бак акча кирәкме? Анда без бардык Сбербанкта ачтык счетны. Сбербанк да ачтык тагын. Сбербанкта эшли башладык, безгә Сбербанк бик ошый. Ниндидер без агач алган идек Кировтан, теге агач алдык тагын. И бу Кировтагы компания ниндидер сомнительный компания, безнең счетны блокировать итәләр дә куйдылар.

Чыктымы мин Як. юкка? Ник? Вакыт юк диде. Андый сәйрегә. Хәр аның әле 8 миллион калды. Әле тагын налоговый биш кысты, налогларын түләттерделәр, кредит алып налогын түләде. Хәзерге вакытта 3 мәртәбә күбрәк акча эшли. Тагын да уянып китте. Полный Казанда офиста ашып, әбиләр алып, менә 8 миллион. Ә тагын, ә мин аларны ишеткәч, чепуха дип кенә Бер малайны очраттым. Ул малай объем алган, сорап, жүреп. И объемга монда грузы нәрсә, җир ташу буенча. КАМАЗлар заказа иткән. Име? КАМАЗ. КАМАЗга алыр өчен кредит алган Татмамбанктан. И шул кредит түләнергә тиеш булган уже сессиясенә булган теге КАМАЗ өчен. Акча киткән, барып җитмәгән, кредит алынган. Ха, Түләргә теләп итәләр. КАМАЗ да бирмиләр, име КАМАЗ акчасы булып тора. Кредит И кредит түли итәләр. Ха, менә шундый кешеләр дә бар, да, то есть. Иә. Алар бәлки чыкканнар да инде, ничәсенә инде. Ну, мин алай итеп чыгып итеп җөрмәдем инде, вакыт та юк дисең әйткәндә. Ну, кризис бит инде ул Э, слабыйларны төшереп кенә калдыра ул бит кризис э, кризис э, немецлар әйтә кризис менә азин ителә бар бит питомниклар яшәүче алар әйтә кризис без булсын иде дип хыялланып утыралар нәрсәгә потому что кризис булуга кеше ялга бармый бакчасын карый башлыймы все уже безнең эш китә инде анда теге Ой, шундый ул, теге бер ягы да бар, икенче ягы да бар дип әйтим инде. Ну, Аллаһ шөкер, теге хәзер безнең счетлар нәрсә теге? Ну, налог төлибез инде, безнең хәзер ООО Гафель, и мин үземә тагын, потому что ООО Гафельдә безнең садовый центрлар, ниләр, анда мин хатын директор, и безнең теге өйләр төзүне итү буенча Гафрика строй дигән компания, анда мин директор инде анда.
Алим, менә сезнең логотип, Гафелнең логотибы бераз үзгәрде. Нәрсәне аңлата менә шушы логотип? Менә күп кеше сөйлим инде. Э, күрәсең монда басу кебек ул. Теге. Күрәсең басу. Юк, туйт. Басу менә агач, но шул вакытта басу кебек тә күренә. Бу питомник инде безнең төзисе килә. Бу Гафел Галимул Алим Фиргатович Эльвира инде безнеңдән былай китә инде. Безнең хыял и семейный компания инде. И бусы җиде направление безнең Бары башлап җибәрдек бит инде без эшне. Акча алмаганда без җиде направление башладык. Бер тин акча җык. Тегендә барып кайттым, анда бирмәделәр бит инде, бер нәрсә туры килмәгән. Без башладык. Э, сукулентлар сата башладык, теге үләннәрен, мохлар сата башладык. Э, бу беренчесе дә, икенчесе интернет-магазин, анда э, өйләр, ландшафтный дизайн, Те өйләр төзү, нитү менә шулай җиде направление, шул җиде направление берәү. Астында нәрсә? Бу инде тык тамырлар менә инде шулай. Һәм безнең хәзер икенче этап, менә бу интервью Алла бирсә без синең белән 4 елдан соң очрашкач, инде минем икенче этап ул э, уже производство полностью көчәя. Мин теге сатып алып перепродаж уже туйдыра башлады дөресен әйткәндә. Минем инде хәзер хыял производствога көче. Сатырга өйрәндем. Красота белән. Ә инде үзенең продукцияне чыгара башлар. Инде продукцияләр чыгарырга уйлыйсың инде чыннан да. Безнең хәзер продукция без уйлыйбыз инде. Э, бу э, менә бу плодовый кустарниклар бар бит инде менә карлаганнар, шул э, кура җиләкләре, кружониклар, шуларны горшокта үстереп, уже җиләге белән бергә сата. Теплица то урамда үсәчәкләр. Безнең уже минем шуны шул направление булачак. И бу Бер-ике генә түгел, и полностью э, мондый садовый центр бакчаларга түгел, а бу инде полностью э, гипермаркетларга построить. Мин моны э, шул гипермаркетларның закупщиклары белән бергә полный бизнес план эшләп ятабыз хәзер. Безгә просто хәзер инде акча кирәк дөресен әйткәндә. Кеше сорый, сиңа ничә сум акча кирәк, мәсәлән, Питомник аша менә шушы хыялны тормышка ашырырга полностью менә мин ул бит инде визуализация ясыйсың да менә бизнес башлар алдыннан син визуализировать итәсең мин мәсәлән ул питомникның һәрбер коймасының һәрбер почмагын күрәм һәрбер вакытта һәрбер офисның һәрбер теге эшләүченең агач кая нәрсә әйтәм кеше сорый ничә сум акча кирәк э, мин әйтәм миңа кирәк это он дүрт миллион җиде йөз дә алтмыш Мәңге, да? Шуның өчен, ну, ул инде утрированно айтам инде, ну да, где-то бер безнең менә 5 миллион кирәк сиңа, әйме? Ул 5 миллион, ул инде ул бер бик хыял булган айна. Монда инде минем, монда керәм мин, шушы 15 миллионга керә инде. Аны, кстати, бер кеше миңа бирәм диде ул акчаны. Мин аласы килми, просто теге кеше авязым буласы килми. Теге, ну, доляга кертми диде, мин сиңа 15 миллион акча бирәм диде. Мин әйтәм, юк. Инвестор булып керәй. Э, мин бит теге, ничек дип әйтәм, үземчә. Безнең анда э, ангар Теплица, полностью ә, бер ә, контейнерная площадка, ә, ну, заборлары, и потом инде безнең кранда ә, первоначальный теге маточниклар инде. А? И ә, бер ә, да, анда ә, безнең анда ә, бер булышный гына язган инде, мин бер машина кирәк, грузовик теге.
Сабада зур итеп үзеңнең бизнесыңны корыр өчен нинди кыенлыклар булачак?
Бернинди кыенлык булмыйчак, минемчә. Безнең Рәис Нуравич любой бизнеска теге бик ачык. Ул менә әле кичә җыелыш булды, ул сразу әйтте, производство булса, любой идеяз булса, килегез, итәргә. Хәзер бит Бөтен районнар эзли хәзер производство, менә хәбит промпарклар төзиләр, нитәләр инде. Һәм мин дус бай малайлар бар минем дуслар. Алар артына районнар йөри. Бездә берәр эш башларыз да дип. Хәзер бит ул теге тренд, да, теге башта. Но тагын да әйтәсе килә, тренд трендым. Менә ул головалар теге э, инвесторлар эзлиләр, теге байлар, не байлар, инвесторлар шул 3-4% бит инде. Мин уйларым, мин әйтерем инде аны. Әнә безнең Рөстәм Нураевич та әйтте бай. Менә авылдагы минем кебек дигән инде егетләргә шиктер платформа ясап, аларны развивать итәргә кирәк. Ә байлар артыннан чабып жүреп, кара, менә промпаркда менә Теләчәдә монда бар, әле һаман счеты бик үзгәрми. Мамадышта пустой ул, димә. Коймалап куйганнар, бер кешеләр юк. Алар кырдан кеше эзләп йөриләр, ну, теге. Шунда бит авылда кешеләргә итеп эшләтсәләр, Минемчә, бизнес образование бик көчле юк. Менә ул ачалар да сөйлиләр. Менә мин бер икесен тыңлап карадым. Э, бизнес башлау буенча э, кеше сөйли э, теге ниндидер продвижениелар, ниләр, личностный бренд. Ә менә бит простой простой проблемалар бар безнең менә эш башланганда простой проблема нинди налога ничек налог түләргә Без белмибез бит аны. Менә мин мәсәлән, налог дөрес түләп бармаган булганмын. Яңадан андагы налогны түләтеп бетерделәр, әйме? Мин бухгалтерны алдык, ул дөрес булмаган. Анда син Казаннан ха бухгалтер алдым. Бухгалтерга башта 30 мең түлим, мен тем түли алмыйм, мен дигәч, хәзер төшерде 15 мең калды айга. Да? То есть ул аутсорсинг кына ул, безгә просто киңәшләр биреп кенә тора, да, юрист. И ул бит шушы бөтен проблемалар, нинди счет ачу? Ха бит банк белән эшләү вообще кыен. Әз генә генә акчаны снимает, обнальный компания дип ябалар да куялар, блокир итәләр. Ә менә шушыны өйрәтеп, кешеләрне дә, яшьләрне өйрәтеп, э, башласалар, ну, ихтияр кеше кирәк инде. Менә күп кенә кеше кирәк инде, мин э, тегеп Инстаграмда күрәч, бизнесмен дип уйлар мага бик көчле. Теге килеп, әбүласы белән. Мин әйтәм, ихтияр көче генә кирәк инде, бүтән бер нәрсә кирәк тә, акча да кирәк төсле, бер нәрсә кирәк тә. И, әйтерим, менә бу әйтерим, мин хәбәр гел примерга китерәм инде, менә ураза тотуны да. Менә син бер ай ураза тотасың икән, мин әйтәм. Шушы синең нәкъ бизнес эшләгән кебек була. Ничек инде, ничек инде? Мин әйтәм, менә син беренче көнендә син уразага кердең,

Үтеп барасың, син шулай итәсең. И ахыргы 5 көнендә инде син ураза бармы сиңа? Әле шуныкы менә бизнеста шулай. Анда бит э, ураза тотыр өчен бик көчле ихтияр көче кирәк. Ул бик көчле дә. Ашарга өйрәнәсең, син систематизация керәсең полный. Әйбәт нәрсә бит. Режим. Менә шуны өйрәтсә, әйбәт булыр.
Алим, ни кадәр заманча синең менә шушы бизнесың, әйдә сөйлә, бу нәрсә? Бу безнең бөтен этикетканы печат итәбез үзебез. Бу жуылмый те калын нәрсә һәм смолиный, смола, смолалы те краска. И 5 ел, 6 ел бер нәрсә алмый ул тора, нәрсә икән. Бөтен нәрсә өчен кирәк ул?
Нәрсә өчен кирәк?
Ну, агачны кайсы нәрсә

Блиц сораулар. О, уже куркытасың. Сине нәрсә рухландыра? Мине урман, урман бу анда балалар. Нинди музыка тыңлыйсың? Мин күбрәк Нурминскийны тыңлыйм. Анда арасында тыңлыйм классика, рэп тыңлыйм.

Бик, бик теге проект төзегәннәрдә, менә теге бер ланса, бер проект төзегәндә гел полный. Минем теге радио куям да, рок радио, шуннан полный нәрсә бар. Яраткан фильмнары? Мин яраткан фильм ул. Беренчесе Темный рыцарь. Нигә карыйм мин? Э, то есть, чөнки э, мощный кино. Анда сон сериаллардан карыйм инде. Бик яратып. Властелин, ну как именно властелин, ай, властелин костюм инде теге нәрсә бар. Йо, бу Игра престолов.
Игра престолов уйнап. И И мен бик яратып карыйм безнең рус киноларын. Ул методны көтәм инде бик каты. Метод дигән сериалны да, я берне бу полицейский с Рублевки вообще мощный сериал, конечно.
Ходай белән очрашкач, аңа нәрсә әйтәчәксең?
Ну, гафу сорармындыр инде. Бары гынахсыз түгел бит инде без гынахларны кичерәме, юкмы инде, шуны сорармын да, үзем турында сорармын да. Теге кеше өчен эш әйтмисең бит, үзең
Рөстәм Минеханов белән очрашкач, аңа нәрсә әйтәчәксең? Нәрсә сорыйчаксың? Юк, сорауын сорамамын, наверное, инде. Теге Аллаһ шөкер барсы да бар. Ну, әйтер идем инде, бу Казанда эшләнгән парклар, бөтен районнарда эшләнгән паркларга уход ясарга кирәк, аны гел төзү генә түгел, ә уходны уже ниндидер бер хөкүмәт уровенендә кертергә дип әйтер идем мин.
Рәис Миңнеханов белән киләсе очрашуда нәрсә сөйләшәчәксез? Безнең э, төп сөйләшү шушы сабаны яшелләндерү буенча инде. Әйтергә кирәк, э, менә бу сабалап паркларны күрәсез бит, аны төп э, идеялар бөтенесе Рәиснең гаештән. Ну, то есть, ал, әйтәләр, шулай ясап кара әле дип инде. Шулай эшләп, эшләбез дип. И, без теге вариантлар китә, составлар. Шундый гына сөйләшү безнең бөтен теге э, э, личный темаларга сөйләшкән җо, инде шушы әбер яшелләндерү буенча сабаны. Бу Алим Галимуллин иде.